Essalawmaleýkim mähriban ildeşler saman oturanmysyňyz emme. Bu gün uzyn gürläp durjak däl şonuň üçin tiz hem gysga kesjek bolaryn. Gazagystanda tolgunyşyklar başlandy. Häkimiýetiň gazyň bahasyny götermegi gaz bilen ýöreýän ulag münýän gazakbaýlaryň gaharyny getirdi. Bu wakalar iki müň on birinji ýylda-da bolup geçipdi. Şol wagt režimbi uzaga çeken protesti, ýagny maý aýyndan dekabr aýyna çenli giden protesti gandöküşiklik bilen basyp ýatyrypdy. Gazagystan döwletiniň maglumatlaryna görä, on alty, hukuk goraýjylaryň maglumatlaryna görä, altmyşdan gowrak adam pidasy bolupdyr. Hawa, häzirki üç günki protest netijesini berdi. Gazyň bahasy aşaklady. Protest edýänler ykdysady talabyny üýtgedip, syýasy talaplara geçdiler, ýagny häzirki režimiň Tokaýewiň wezipesini boşatmagyny, hökümediň dagadylmagyny talap etmäge başladylar. Režim güýç ulanmaga we protestde öňe çykanlary saýlap tussag etmäge başlady. Häzir ýurtda haos başlandy. Köpçülikden olary dogry ýola gönükdirip biläýjek aktiwistler çetleşdirildi. Gepiň gysgasy süri eýesiz galdy. Güýç edaralary bilen protestçileriň arasynda dartgynly ýagdaý dowam edip dur. Bu ýagdaýyň näme bilen gutarjagyna hemmämiz bileje şaýat bolarys. Alga DWK Fransiýada. Onuň goşulyp-goşulmajagyny-da wagt görkezer. Hawa, indi geleliň. Türkmenistanyň prowokatorlaryna, Siz halky nirä öjükdirýäňiz? Kimi we nirä itekläp otyrsyňyz? Aýtjak, sorajak, garaşyň. Gazagystanda bir üýtgeşiklik boldy diýeliň. Siz heý käbir zatlar deňeşdirýäňizmi hä artistler ýene ýagdyryp otyrsyňyz efirde diňläň onda birinji gazagystanyň içinde media bar oppozision media gysylsalarda basylsalarda Dünýä habar berip otyrlar içinden. Türkmenistanda näme bar? Ikinji, Gazagystanyň adamlary daşary ýurtlarda gulçulyk edýärmi? Olaryň maddy, ruhy ýagdaýy bilen biziň halkyňky deňmi? Iki müň ýigriminji ýylyň maglumatlaryna görä, Gazagystanyň kyrk bäş müň raýaty bolan barly adamlar Russiýa çykypdyr, olam etnik ruslar. Pandemiýa diýip ýollar ýapylmanka Türkmenistandan Türkiýä aýda ýigrimi müňden gowrak adam gaçyp otyrdy. Bu näme? Ýöne paýardadyp otyrsyňyz. Üçünji esasy sorag. Proteste gatnaşýan adamlary gördüňizmi? Häkimiýeti ýakyp, polisiýanyň maşynlaryny agdarýanlary, harby maşynlaryň üstüne çykýanlary, söweşýänleri. Kimler? Siziň prowokasiýa ynanyp kim köçä çyksyn Türkmenistanda hä? Işe ýarawly adamlaryň bary daşynda. Sorag. Garrylar çyksynmy? Çagalarmy? Hä Nuryşka? Ýa diýen bolup otyrsyň efirde. Düýeji Myrat Gurban size Türkmenistanyň asla gerek däldigini men bilýän. Gürlemäň. Diňläň. Ýeter. Halky ýetmiş topara böldüňiz. Hiç kim biri birine ynananok. Indem gazaklar ýaly bolup bilemizok diýýäňmi Nury? On bäşinji ýanwarda seniň ýa Murat Gurbanyň ýakynlary çykarmy? Düýeji, sen gözle-de otur. Baryňyzam ýyly ýerde otyrsyňyz. Erkekmisiňiz? Hany gurnaň göreýin. Gideli. Zarinaň sögünenini uly şow edip gybat etmäni bilýäňiz. Hemmä ýaýradyp. Kimi ýaýradypdyr? Hemme hereketlere. Ýaýradyň ýene, düzüň plany. Hemmeler gitsin. Menem gitjek. Kakamyrat Hydyr. Näme üçin sen girseň başga hiç kim girmeli däl ýurda. Halmyrat aga Söýünow, näme üçin wagtlaýyn hökümetde sen oturmaly? Sebäbi tejribe bar, halky aldamak aňsat hä? Bir geçip bilseňiz baryňyzyňam häzirki režimden beter ýurdy ýykjagyňyzy bilýän, hakyky alternatiwa hemmäňiz garşy. Onam bilýän. Näme hemmäňiz ýeke adamlyk kürsiň dawasynda? Üýşüp, bir çukura tüýkürmek gowy dälmi? Emma hiç bir wagt Haram nebsiniň gullary bilen bu işiň amala aşmajagynam bilýän.